Ул исә мөшрикләрнең иләһләрен сүгү хакында. Без сезнең белән беләбез, Аллаһы Тәгалә бар һәм бер, ялгыз, анардан башка бернинди дә иләһләр юк икәнен. Без мөэмин мөселманнар барыбыз да шул гакыйдә белән яшибез. Коль һуаллаһу әхәд. Әйт, Аллаһы Тәгалә ялгыз, бер диеп. Ләкин, белгәнегезчә, башка диндәгеләр, мөшрикләр, Аллаһы Тәгаләдән башкага гыйбадәт кылып яшиләр. Кемдер сыерны илаһ иттереп алып, анарга гыйбадәт кыла, кемдер кояшны, кемдер айны, кемдер җилне, кемдер суны. Менә болар барысы да дөрес эшләмиләр. Дөрес эшләмиләр. Кайсыберләре агачтан, йә таштан, йә тимердән иләһ, сын, пот, ясап куя да, ышанырга гыйбадәт кыла. Кайсыбер кешеләр хәтта хөрмәдән, әйе, хөрмә, ашый торган хөрмә, дән үзләре иләһ ясап куялар да һәм ышанырга гыйбадәт кылалар. Ә ачыккач, шул хәрмәне ашый торган булганнар хәтта кайберләре. Без хәзер сезнең белән яңа мәсьәләне тикшерәбез, яни у шул илаһларны сүгергә ярыймы, әллә юкмы? Ә илаһларны сүгергә ярыймы? Әгәр дә сүксәк нәрсә була? Сүксәк нәрсә була? Мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә без аларның илаһларын сүгә торган булсак,

Ә, безгә, мөмин мөселманнарга Аллаһы Тәгалә әйтә. Нәрсә ди? Сез ди аларның иләһәләрен сүгә күрмәгез ди. Ягъни потларын сүгә күрмәгез, сыннарын сүгә күрмәгез. Бернинди дә илаһларын сүгә күрмәгез. Әгәр сүксәгез, Ул вакытта алар мине сүгә башлыйлар, ди. Гыйлемсез, надан килеш. Әйе, дошманнарыгыз, дошман булып, мине сүгә башлыйлар, ди. Һәм сез гаепле буласыз, ди. Аллаһы Тәгаләне сүгү, әгәр дә бер мөселман белә торып Аллаһы Тәгаләнең бар икәнен, бер икәнен Белә торып сүксә, ул кеше имансыз булып кала. Аллаһы Тәгаләгә тел-теш тидерергә ярамый, һичбер кайчан да. Әгәр дә без Аллаһы Тәгаләне сөябез икән, начар сүзләр әйтеп, залим диеп, ул вакытта без имансыз булып калабыз. Аны гына түгел, хәтта Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәламне сүксәң дә, Тырышсаң, тиргәйсәң, ул вакытта да кеше имансыз булып кала. Ягъни, ул үзен мөселман дисә дә, мин мөселман, иманлы дип әйтә торган булса да, Аллаһы Тәгаләне һәм Аның Расулен сүгүчеләр барысы да имансыз булып калалар. Менә шуны онытмагыз. Инде менә хәзер без сәбәпче булсак, әгәр дә син хәзер, әйе,

Ә без кяфер булабызмы соң? дигәндә, без кяфер булуын булмыйбыз, ләкин без олы гөнаһлы булабыз, җәмәгать. Шунарга күрә без аларның иләһеләрен сүгергә, аларның диннәрен сүгергә тиеш түгелбез. Сүгәбез икән, моның артыннан безгә зыян килсә, бу харам. Әйе. Әлбәттә, аларның илаһлары ул потлар, ул сыннар, бернинди дә файда китерми. Әйе, алар бернинди дә файда китерми. Аннары соң ничек соң аларның илаһларын сүгеп була? Мәсәлән, бу бит сезнең ташыгыз бернинди дә файда бирми. Бу нинди пот, бу бит күрми дә, Һәм ул ишетми дә, ул фикерләми дә, бу бит фәкать таш, җирдә ята торган таш бит бу, дип әйтсәң дә, бу да сүгүгә керә. Бу да сүгүгә санала. Әйе, моның бернинди дә файдасы юк. Бу бит җәһәннәм кисәве дип әйтү. Яни, әгәр дә без аларның шул пытларын җәһәннәм кисәве дип әйтә торган булсак, алар каршында, аларның әйе, каннары кайный башлый һәм безнең Илаһыбызны, Раббыбыз Аллаһы Тәгаләне сүгә башлыйлар. Ярый аның белән генә бетеп калса, әгәр дә ул кылыч күтәрсә һәм фетнә чыкса, сине һәм балаларың үтерсә, Бу бит инде тагын да күп зыян китерә без. Шуның өчен мондый эшләрне эшләргә һич тә ярамый, һич тә ярамый. Әгәр сүгәсең килсә, бар урманга да кычкыр, әйе, үзең генә аларның илаһларын сүг, сүгәргә теләсәң, бернинди дә мәшәкате юк, бернинди дә проблема юк. Ләкин алар алдында, алар булганда, Йә булмаса, китапка язсаң, гәҗиткә язсаң, аларның илаһларын сүгеп, ул вакытта йә радиодан сөйләсәң, йә телевизордан сөйләсәң, йә ютуб канал ачып, аларның илаһларын сүгә торган булсаң, ул вакытта бу бит, мөхтәрәм җәмәгать, фетнә чыгара. Юк, без аларның илаһларын сүгергә тиеш түгелбез. Әйе, бәлкем, әйе, сүкмәскә тиешбез. Әгәр дә моннан фетнә килеп чыга икән, зарар килеп чыга икән, ул вакытта туктарга кирәк. Әйе, мәсәлән, кайсы бер кешеләр диннәрне дә сүгәләр һәм төрле милләтләрне сүгәләр. Сүгүдән нинди файда бар? Зыян килә бит, мөхтәрәм җәмәгать, шуны уйларга кирәк. Шунарга күрә Аларның илаһларына бернинди дә тел-теш тидерергә ярамый, чөнки аларның каннары кайнаячак һәм арабызда фетнә чыгачак һәм бу сугышка китерәчәк, кан коюга алып киләчәк, шуның өчен әле Аллаһы Тәгаләнең каршында да моның өчен җавап бирергә туры килә. Менә син, ди, синең аркада мине сүгәләр, ди. Синең аркада, ди. Син сүккән өчен, ди, мине алар сүгәләр, ди. Син гаепле, дип, Аллаһы Тәгаләнең фәрештәләре язып куялар сул ягыңдагы дәфтәргә гөнаһыны. Аның бит әле гөнаһысы да бар. Менә шуны онытмаска кирәк, мөхтәрәм җават. Аның өчен Аллаһы Тәгалә сине җәһәннәмгә салып куйса? Әйе. Әгәр дә зарар китерәсең икән, Лә зарара вә лә зирара ди Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вә сәләм. Үзеңә дә һәм башкага да зыян китермә ди. Менә минем әйтә торган сүзем шул иде биген. Әйе, без, әй Аллаһы Тәгаләнең Куранындагы сүзне әйтергә тиешбез. Бу хак сүз. Әйе, бу муллага нәрсә булган дип әйтешегез мөмкин? Әйе, мөхтәрәм җәмәгать, бу минем сүзем түгел, мин фәкать ирештерүче генә. Фәкать Аллаһы Тәгаләнең сүзен ирештерүче генә. Әйе. Аллаһы Субхана ва Тәгалә җан тәннәребезгә саулык, сәламәтлек насыйп әйләсен. Хак юлда йөрергә һәм хак сүзне әйтергә насыйп әйләсен. Вәссәламү галәйкүм вә рахматуллаһ вә бәрәкәтүһ.